Hormatly! Ýaşatmak üçin ýaşamak, özgäň bagtyny öz bagtyň saýmak nähili duýgyka? Diňle Salyh! Älem bir kitap, ýazylypdyr. Bu kitabyň her bir setirini üns bilen okaýan adamlar Beýik Biribaryň razylygyna mynasyp bolarlar. Adam baky älemden pany äleme iberilendir. Biz syýahat edýäs, ýene-de bakylyga tarap barýas. Baky äleme alyp gidiljek azyklary bolsa şu pany dünýäde ýygnap bolýar. Bu nähili beýle bolýar? Eliňdäki pany bolan maly bakylyga öwürmeli bolýaň. Pany maly nädip bakylyga öwrüp bolýar? Allaň ýolunda, Allaň razylygy üçin ulanylan ýagdaýynda. Çünki nebs baýlygy gowy görýär. Emma welin bakylygyň ýanynda dünýäň ähli baýlygynyň hiç bir gymmaty ýokdur. Diýmek, Allaň hatyrasy üçin edilen ýagşylyklar Allany hoşal edýäni üçin ýene-de Alla tarapyn ebedilige öwrülýär-dä. Biem diňe adamyň irginsiz yhlasyna bagly bolup durýa. Hawa, diňe şeýle. Dogry bolýn, biz bu gürrüňi näme üçin gozgadyk? Gozgana däl, gozgadanlara seretmeli. Täze bir wezipemi? Biz buýrulany berjaý edýäs, akly kütelmedik, kalby garalmadyk adamlara Allanyň yhsany hökmünde kömege ýetişýäs. Bizi iberýäne çäksiz şükür edýän. Hawa. Beýik Ýaradan rawa görmese biz ne bir ädim ädip bilýäs ne-de mätäje kömek edip bilýäs. Neresse entegä kiçiräk ekenow. Diňle Salyh, Mehnet injir agajam kim nimanja bir tohumda ýerleşýär. Oň ýaly bolsa Aly bu kynçylyklary nädip döz gelip bilerkä? Güýjem, kuwatam, bar zat Allaň elinde. Alla halasa bir siňek, bir bürgüdem ýere ýazar. Bizem ony haýran galyp synlarys.

Agşam sürüji seni almaga barar. Kän güýmenme. Öýde saňa ejeň garaşýar. Bolýar kaka. Hawa, müdir bilen gürleşdim. Ýangyn söndüriji enjamlar işleýän eken, gorkar zat ýok. Men gorkamog-a, kaka. Sen şonda-da häzir bol. Bilýäň-ä, käwagt gorkmagam gerekdir. Arda. Sen bilýäňä, mekdebe gatnamagyňy ataň isleýär, men däl. Meň mekdebim gowy, kaka. Ýagdaýymam oňat, kaka. Meň bilen kän gürleşenoklarem welin, şonda-da men dostlarymy gowy görýän. Gowy-da. Gürleşmeýän bolsalar has gowy. Sebäbi sen bu çagalaryň hiç haýsysyna meňzäňok. Sen adaty bir çaga däl. Kaka, meň olardan näme artyk ýerim bar? Sen keman gorkmazyň ogly. Sen arda gorkmaz. Puluň bar, guzuryň bar. Gahar-man adaty meýdanda, ýöriteleşdirilen mekdepde okap bilýärdiň. Ýöne ataň kejirlik edip dur-da. Ýeri bolýar-da, ýene bir iki ýyldan soň ýöriteleşdirer mekdepde okap başlarsyň. Maňa şu taýam bolýar, kaka. Bar zat gowy. Diňe bir ýekelik diýäýmeseň. Ýekelik gowy zatdyr. Bolmanda, biýeňi ýoluklygyň haýsy birini dost tutunjak diýsene. Topy depip goýberseň bolmaýamydy? O baý ahyryn, biz bilen top oýnasy ýokla. Salam. Mollum. Sen näme üçin oýnaňok? Näme mollum men Meň aýakgabym köneräk welin, ýöne şu gün ýa ertir enem maňa täze aýakgap alyp berjek diýip aýtdy. Sen haýsy synpda okaýaň? Üçünji A. Meň adym Salih Demir, sizem täze mugallymyňyz. Ýörün sapaga baraly. Oglum, bize hat getiren-ä dälsiň-dä? Ýok daýza. Heniz-ä hat ýok. Giň göräýmeli, eý Alla jan, näçe wagtdan bäri habar hatyr ýokla. Çagalar perişan halda. Maňa bir eýýäm aragatnaşyk bukjasy gelmeli. Alladan umydyňyzy üzmäň Halyma daýza, sag oturyň. O daýy bize indi kömek edenokmy, ene? Eder gyzym, eder. Şu wagta çenli kömek etdi ahyr innem eder. Ene jan sen gynanma men hemem agam Aly ikimiz işlers sen gynanma ene saňa biz serederis. Ala bir aýakgap alyp berjek diýipdim. Wah şu pulum bir gelsedi. Geler ene belki mudaý keselländir. Belki modaýyň puly gutarandyr. Gynanma ene, bar zat gowy bolar. Wah balam, siziň ýaly iki sany agtyjagym bar-a meň. Saňa ýüzde müň şükür edýän Allajan. Hoş geldiňiz Kemal aga. Hoş geldiň Kemal. Hoş gördük. Kakanyň ýagdaýy näli? Öý görülik däl. Bolýar. Men oň ýanyna baraýyn. Kemal. Saňa bir zat aýtmakçydym. Aýdyber, ezizim. Kakaň iberýän kömek puluny indi ol görgülilere iberjegem dälmi? Näme üçin ibereýin? Şu wagta çenli kakam il üçin ýaşady. Öz wagtynda hem-de bizi goýup, il üçin ylgady, il üçin. Men bolsa beýle etmen. Ýöne, Kemal, bu erbet zat däl ahyryn. Biz elmydama özümiz üçin ýaşajak bolsak, ile ýagşylyk etmejek bolsak, onda. Maňa akyl öwretme, Eneş. Men näme etmelisini özüm gowy bilýän. Şu wagta çenli kakaň diýeni boldy. Oň isleýşi ýaly özgäni bagtly etmek üçin işlemeli boldum. Ýöne oglum meň ýaly bolmaz. Diňe özüni alada eder. Diňe özüni. Özgäniň bähbidi bilen işi bolmaz. Kemal, ýöne ýagşylyk. Maňa ýagşylyk diýme. Bulary boş gürrüň. Ýagşylykmy? Men şu derejä özüm ýetdim. Hiç kimiň kömegi bilen däl. Hiç kim maňa ýagşylyk etmedi, onsoňam men Men näme üçin ile ýagşylyk edeýin, hä? Indi kakamyň zamanasy gutardy. Meň zamanam başlady, meň. Aýalym hökmünde muňa öwrenşseň gowa bolardy. Täzelik barmy, lukman? Lukman. Kyn bolmasa, meň oglum bilen meni ýeke goýup biljekmi? Elbetde, jenap. Kaka. Kemal. Oglum. Meň aýdanymy berk bellegin. Men seni gowy adam edip ýetişdirjek boldum. Baýlyk seni alaýmasyn diýip köp alada etdim. Ýalňyşan ýerimem bardyr. Elbetde. Meni bagyşlagyn, oglum. Kaka, birahat bolmasana. Oglum. Men wagtym golaýlady. Kaka. Gel. Gel gelin. Senem diňle. Baba, atasy. Ogluňyzy, agtygymy pul bilen däl, söýgi bilen, gözel ahlak bilen, mähir, muhabbet bilen ýetişdiriň. Puly nädip ulanjagyňy bilmeseň, Adamkärçiligiň elden gider. Kemal, oglum. Näme, kaka? Kömek pullary eýesine gowuşýar gerek, oglum. Hawa, elbetde, kaka. Diňle. Bu örän möhüm, oglum. Özüňde baryny paýlaşmaklyk örän möhümdir. Men gidemsoň, bu haýyr-sahawat işlerini dowam etdirgin. Düşündiňmi maňa, oglum? Düşündim, kaka. Agtygymy meň ýerime gujagyňa basgyn. Meň ýerime gujagyňa basgyn, oglum.

Hoş geldiň, Aly. Näme boldy? Aýakgabymyň indi halys boljagy boldy. Ene! Bu şypbyk näme? Gaýgy etme. Seni şypbykly mekdebe iberesim ýok. Al geý hany. Bu pulam al. Saňa täze aýakgap alyp bilmäýmesek, çünki heniz pulumyz gelenok. Bar häzir aýakgabyňy bejertip gel. Hili görýäň. Gaýdyşynam dükandan kartoşka alyp gaýtgyn, bormy balam? Bolýar ene. Bolýar. Daýy, köwşümi bejerip beräýiň-dä. Armaň diýmäni ýatdan çykaraýdyň öýdýän, oglum. Bagyşla daýyjan, armaň. Neme, aýakgabym. Bejeräýeris. Han sen bir salym garaş. Derrew bejerip berýäňizmi? Onda-da täzesi ýaly. Sag bol, daýy. Al bakaly. Dur intek. Ilki bilen ýelim guramaly bor. Çeken zähmetimiz ýerine düşer ýaly, bu gün geýmeseň gowy bor. Bolýamy?

Özüň saýlap alaý oglum. Teşekkür ederim, Manawan daýyjan.

Şu ýerde goýupdym. Feridan Otaý, Aýakgap barmy? Ýok, görýäň-ä. Bar, başga ýerden gözle. Bar. Maňa bir kile pomidor beräýiň-dä. Häzir. Aýakgabym. Inim, bar git diýýän saňa. Bar. Başga ýerden gözle aýakgabyňy. Bar. Meň başga baran ýerim ýok ahyryn.

Atasyny ertir ugradýaňyzmy, Kemal? Hawa, ertir ikindin ara. Uzakdan gelýänler ýetişse bolýa-da. Sen nade? Ir bilen okuwyňy aýt. Ýöne, kaka. Ýöneňem bilemok, beýlekiňem. Ertir hökman okuwyňy gidersiň. Arda, oglum. Bar, sen biraz dynjyň al. Bu gün gaty ýadansyň. Kemal, näme üçin oňa beýle gödek daraýaň? Maňa akyl öwretme, Eneş. Kemal, ýalňyşýaň. Eger kakaň bolan bolsady. Kakam indi ýok. Şu wagta çenli pulumyzy hilep-aýlap geldik. Şu wagta çenli, hawa, ol merhemetli adamdy. Merhemetli. Ýöne oň dözümsizligi sebäpli biz isleýşimiz ýaly ýaşap bilmedik. Eşidýäňmi? Men, belki, gödek kakadyryn. Ýöne, ýöne meň oglum, meň oglum başgaça durmuşda ýaşar. Düşündiňmi? Bu ýaşaýşymyzyň näme serwet, sered-ä? Ýok, erbet. Kakam şu wagta çenli özgäniň aladasyny edip, meni adaty durmuşda ýaşamaga mejbur etdi. Mundan beýläk beýle bolmaz. Men diňe özüm üçin ýaşajak, diňe özüm üçin. Aly, meň kelläme bir pikir geldi. Aýakgabymy ýitirdim. Ýitirdim. Näme edip bilerin öýdýäň? Ertir mekdebe şypbykka gidäýinmi? Leýli, men indi näme etsemkäm? Menem şony aýtjak bolýan-da. Sen-ä irden gatnaýaň, men bolsa öýlän. Şeýle dälmi? Hawa. Meň aýagym seňkiden sälçe kiçi. Şoň üçin ikimize-de bir aýakgap bolar. Ir bilen sen geýseň, öýlänem men geýerin. Düşündim. Ajaýyp pikir. Emma men nädip ýetişeýin? Okuwymyň gutaran wagty seň okuwyň başlaýar. Nädeli? Bir zat ederis. Sebäbi sen gaty ylgaýaň-a.

Aly! Näme, gara suw bolupsyň-la? Top oýnap gelýäň gerek? Okuwa ýetişeýin diýip ylgap geljiňmi şu? Boldum, men. Sen bol, gepleme. Mekdebiň öz düzgüni bar. Wagtynda sapaga gelmeli. Bu ýeri mekdep, oýun meýdançasy däl. Bar çaltrak sapaga gir. Çalt bol! Günaydın. Ertiriňiz haýyrly bolsun çagalar. Sag boluň. Oturyň. Bu gün atlar hem-de olaň toparlaryny öwrenýäs çagalar. Aýdyň hany, at näme? Aýt. Janly jansyz ähli zatlary, duýgy hem-de düşünjeleri, adalgalary aňladýan sözlere at diýilýär. Tüweleme, otur. Onda atlar näçe topara bölünýär? Hany aýdyň, Arda, sen bilýäňmi? Hawa, Wali. Has atlar hem-de jyns atlar. Soň ýene-de atlaryň köplük hem-de birlik galyby bar. Tüweleme. Sen bulary mysal getirip biljekmi? Mysal üçin, Halime, enemiň ady, has at. Uly bilen ýazylýar. Ýöne aýakgap jyns at, çünki hemme kişiň aýakgaby bar. Mysal üçin, käse bir sany. Käseler diýsek köplük bolýar. Sebäbi käseler diýlende köp käse ýada düşýär. Tüweleme, otur. Onda ertir hemmämiz atlara degişli bäş sany mysal ýazyp geliň. Häzir biz kiçiräk toparlar dörederis. Topar-topar bolup düzme ýazalyň. Maýsa, sen Begli bilen, Dursun, sen Jengiz bilen, Nil, sen bolsa Nur bilen bile, Semih, sen Omar bilen bile işlärsiňiz. Arda, seň dostuň bolsa Aly bolar. Düzmäň ady bolsa Ýagşylyk. Aly, bärik gel. Hawa, mugallym. Diňle, eger sen beýle okuwdan çykalyp gidesiň gelýän bolsa. Mollum men gyssanýan. Bagyşla mollum, öýde jigim garaşyp dur. Aly, sen nä meni sylaňokmy? Edepsiz diýsänim, bärik gel! Bärik gel! Wagtynda ýetişdimmi, Leýli? Ýetişmän näme Aly? Sen mekdepde iň gatylgaýan oglan. Gördüňmi, aýakgabyň üçin aglap oturara zat ýok ekeni. Men näme beýle gatylgaýanmy? Elbetde. Göreli hany, menem seň ýaly gatylgap bilýämikäm? Sag bol. Görsene gölegçileriň köpdügini. Pahyr gowy görýän-ä köp ekeni. Menem şonçany ile paýlan bolsam, menem şonça söýen tapylardy. Bir gün ýok diýen bolsam, beýle köp adam gelmese gelmezdem. Kaka! Näme? Mollumyz bize iş tabşyrdy. Topar bolup bir düzme ýazmaly. Meň topardaşymyň ady Aly. Seýran hanym, jaýda birhili ys bar-la. Gazyň ysy ýaly-la, garaçyk galan bolaýmasyn? Kemal arkaýyn bolsana, gorkuly zat ýok, hemme zat gowy. Men size nahara käşir goşmaň diýmedimmi? Ötünç soraýan, aşpeze ýene-de ýatladaýaryn. Ýatdan çykarandyr-da. O nähili beýle bolýar? Ýatdan çykarýan bolsa, ondanam bir aşpez ony. Hiç kim özi etmeli işini edenok. Soňam iş ýok diýşip zeýrenşip ýörler. Bolýa-la, Kemal gahar etmesene. Indi ýatdan çykarmazlar. Arda, sen kakaňa näme diýip durduň-a? Ýeri, näme diýjekdim. Iki bolup bir düzme ýazmaly. Oň ady Aly. Ertir olara düzme ýazmaga gitsem bolarmyka? Goýberäý-dä, kaka. Kim ol? Nähili adam? Kakasy nirde işleýär? Ýetim oglan. Ýok, Arda. Men seni täze mekdebe berjek. Bu diýeniň bolmaz. Boldy. Hususy mekdep agtardyň. Şol mekdeplerde hemme zat üpjün. Soň beýdip iliň öýünde öý-işiňi edip ýörmersiň. Men müdir bilen gürleşerin. Seni şol sapakdan geçirerler. Düşündiňmi? Kaka, men hususy mekdebe gidesim gelenok. Maňa rugsat beräý-dä! Senem ataňa meňzäpsiň. Ýöne basym senem üýtgärsiň. Adaty durmuşda ýaşamarys. Ilki bilen özüňi alada etmeli, düşünýäňmi? Kemal, goý gitsin, näme bolar öýdýäň? Ýok hanym. Kemal Gorkmazyň ogly biderek ýerlerde görünmeli däl. Kim olar, nähili adamlar? Biz entek olary tanamzok-a. Ýok, Bolmaz. Men ylgamak boýunça bäsleşige gatnaşjak. Nähili bäsleşik? Mekdepde ylgamak boýunça bäsleşik geçirilýär. Birinji ýer alan uly bäsleşige gatnaşýar, baýragam berilýär. Nähili baýrak? Birinji ýere kompýuter, ikinji ýere tigir, üçünjä bolsa sport aýakgaby berilýär. Berekella! Nesip bolsa üçünji bolaýsam, şonda aýakgabymam bolar. Bolýaly, adyňy ýazdym. Ertir üçünji sagatdan soň saýlaw boljak. Mollumdan rugsat alyp gelgin. Sen iň soňky bolup ýazyldyň. Mundan soň geljekleri ätiýaçdaky bäsdeşleriňiň hataryna goşýas. Bolýar, mollum. Birinjilik bilen oýun etjek bolýaň. Soňam sapaň okaňok. Aly. Ertiriňiz haýyrly bolsun, mollum. Näme bolup eýle, beýle begenýäň-le? Bäsleşige menem adym ýazdyrdym. Düzme ýazyp başladyňyzmy? Ýok, entek başlamzok. Sen bäsleşik diýdiň. Arda bolsa kepderiň yzynda öýüşin ýatdan çykardy öýdýän. Waý, o näme edýä? Ýaraly kepderä iým berýä. Oňa biri kömek etse gowy boljak. Näme edýäň? Bagdan tapdym. Ganatda öwülipdir. Uçup bilenok. Iým berjek bolýan welin, dur entek. Sen guş sakla, men bolsa oňa iým bereýin. Ah, be, sen gowy aýakgabyňa bar ekeni. Seni bäsleşige ýazyldyňmy? Ýok. Näme üçin? Şeýle aýakgabyň waka sen şeýle bir ylgarsyň. Wi, indi ýazylşygym gutardy öýdýän. Men bolmana dylgap bilemoga. Ýok, sen gaty ylgaýaň ahyry. Kelläme bir pikir geldi, ýör gideli. Mollum, bir zat sorasam bolýamy? Sora Ýeraly. Meň adym ätiýaçdakylara ýazaýyň-da, meň ýerime bolsa ardan ýazyň. Bolarmyka? Arda gijä galypdyr. Ýöne olam hökman bu bäsleşige gatnaşmaly. Aly borla geregem däl-le. Onda sen näme? Meň onsuzam sport aýakgabym ýok ahyry. Haýyş edýän. Ýeri bolýa-da, ardanyň adyny ýazaýaryn. Tüweleme. Ine, muňa ýagşylyk diýilýä. Ýöne men-ä öz ýerimi ile bermezdim. Ine görersiňiz, Aly hökman ýeňiji bolar. Gijä galýan. Galasyň ýok. Geler ine, doganyň geler. Salam aleýkum. Gurgunmysyňyz? Men Korkmazyň sürüjisi, arada bir agtyňyz bilen sapa okajak bolýamyşym. Ha, şeýlemi? Görüşürüz. Sag boluň. Ine biziň öýümüz. Ene! Bu oglan dostum Arda. Bile sapa okajak bolýas. Hoş gelipsiňiz. Geliň içerik giriň. Faruk agaň ogly Kemal gorkmazmy? Hawa. Ýöne Faruk aga aýryldy. Sizem nireden tanýaňyz? Näme? Hawa, görgüli dünýeden gaýtdy. Diýmek şeýle boldy diýsene. Men ony daşyndan tanýadym. Pahyr gowy adamdy. Alla iman badygyny bersin. Ogly bolsa Faruk aga meňzänok. Enşalla agtygy bir oňa meňzäwürsindä. Siz şu ýerde ýaşaýaňyzmy? Hawa. Men jigim bilen şu ýerde ýatýan. Enem bolsa ýokarda ýatýa. Telewizor ýog-a. Telefonam ýok. Agşam nädip telewizor görýäňiz? Göremzok. O nähili? Onda näme edýäňiz? Öý işimizi edýäs. Kitap okaýas. Enem bize gutap bişirip berýär. Gör nähili gowy. Biz-ä kakam bilen bile bolamzok. Onda Han siziň sekileňiz nirede? Ikimizem şu diwana ýatýas. Siziňki gör nähili hezillik. Mydama bile bolýaňyzmy? Hawa ýatamyzda-da. Näme onda okap başlalymy? Bolýa. Waý aýakgabym. Allajan! Men indi näme edeýin? Okuwa nädip gideýin? Doganyma näme diýsemkäm? Wah! Eý Allajan! Okuwa gijä galýan. Aa! Abi men doganymyň ýitiren aýakgaby. Bu ýere nädip düşdükä?

Arda, men saňa gideňok diýmedimmi? Hä? Seň näme işiň bar bu ýerde? Kaka! Kaka! Ýöreýe! Ýöreýe! Sürüji seni öýe alyp gider. Bolçasyrak, agşam sen maňa hasap bermeli bolarsyň. Sen ýumruk ýaly bolup kakaň aýdanyny etmejek bolýaňmy, hä? Mekdepde size şuny öwredýärlermi? Kemal. Sen bizi ýeke goýsana. Goşulmasaň gowy bolar. Bu meseläni rehimlilik bilen çözüp bolmaz. Ýylyň ahyrynda täze mekdebe geçersiň. Ýöriteleşdirilen mekdebe. Ýöne kaka, senem şo mekdebe gatnadyň ahyry. Meni ataň şo ýere zor bilen iberdi. Maňa galan bolsa hökman ýöriteleşdirilen mekdebe giderdim. Men adaty orta mekdepde okadym. Garyplar bilen bile okamali boldum. Ataň baýlygy bolsada, ýagşylyk diýilýän zat sebäpli meni hususy mekdebe ibermedi. Näme üçin bilýäňmi? Bilýäňmi? Diňle! Ataň maňa ýagşylyk etmegi, il üçin ýaşamagy öwredesi gelýärdi. Biderek zatlar. Bary biderek. Bar göni otagyňa. Ertir agşama çenli otaňdan çykanyny göräýmäni düşdüňmi? Bar! Mekdebe-de gitmersiň! Kaka! Emma ertir ylgamakdan bäsleşige adam saýlanýar ahyry. Menem gatnaşýan! Bäsleşige gatnaşyp näme etjek? Bar otagyňa! Bäsleşige gideňok, düşdüňmi? Bar! Bar otagyňa! Arda hany? Häzir gelmese bäsleşige gatnaşyp bilmez. Arda gelmese sen gatnaşarsyň-da? Ýok, Arda geläýmeli. Alymy saňa düşünemok. Sen näme üçin öz ýeriňi oňa berdiň? Sebäbi olam ýeňiji bolmaly. Ýöne ol baý ahyry. Leýli, seň düşünjäň nähili-aý? Arda niredekä? Sen näme, şu aýakgabyň bilen ylgajakmy? Mollum, men goşmaça toparda. Ylganmaly bolaýsa-da, başga aýakgabym ýok. Ýok, bolanok. Düzgüne laýyk däl. Sport aýakgaby bolmaly. Mugallym ýöne meň başga aýakgabym ýok ahyry. Bolanok. Bäsleşige gatnaşyp bileňok, düşýäňmi? Bolanok. Bir zat boldumy mugallym? Ýokda bolan zat ýok. Bu okuwçyny bäsleşige aly bilemzok. Aýakgaby bolanok. Mugallym, doganymyň sport aýakgaby bardy welin men ýitiräýdim-dä. Mollum, mekdebiň içindäki bäsleşige gatnaşybersin bolmasa, uly bäsleşige gitmeli bolsa bir alajyny taparys-da. Ýog-a mümkin däl. Düzgüne laýyk däl. Sport aýakgaby hökman bolaýmaly düşýäňizmi? Muň ýerine başga birini alaýmaly borda. Arda, Gelýär-ä mollum. Men gatnaşmasamam zyýany ýok. Eneş! Meň mawy galstugym nirde?

Berk belläň! Aly, goýsana, gynanyp oturma. Oň ýaly möhüm däl ahyry. Wah, beýle däl-le. Aly, men geldim. Sen näme üçin hatarda däl? Sen meň ýerime ylgamalydyň ahyryn. Ätiýaçdaky birinji adam sen ahyry. Müdir bu aýakgabym bilen ylgamaga rugsat bermedi. Düzgüne laýyk dälmişin. Sen geldiň ahyry. Mollum, bir salym garaşyň. Aly häzir sport aýakgabyny geýip bäsleşige gatnaşar. Ýöne sen näme? Sen maňa ýagşylyk etjek bolduň. Indi bolsa nobat meňki. Sebäbi sen meň dostum, Aly. Oglanlar taýarmy? Mollum, bir salym garaşyň. Alam ylgajak diýýä. Siziň aýdyşyňyz ýaly geýnip gelýä. Bol çaltrak. Sag bol. Sen meň iň gowy dostum. Boldy-a inim. Näme biz saňa garaşyp durmalymy? Barýan mollum. Hemme kişi taýyn bolsun. Mollum başlamaga taýyn boluň. Bolýa. Başlaň.

Näme boldy? Düýnki agaraňda has oňat. Dermanlaryny wagtly-wagtynda içmeli. Oňa derman içirjek bolup biziň görýän görgümizi siz ury bilsediňiz. O näme diýdiň boldy. Içmänem bir görsün. Içmänem bir görsün hany. Bolýa Kemal gaharlanybermesene. Rugsat berseňiz men gideýin. Ýörüň. Kemal. Oglumyza azajyk bolsa-da mähir bilen ýüzlenäýsene. Oň aladasynam edeňog-a. Ýok. Ol öz-özüni alyp çykmaz. Ol beýleki çagalar ýaly däl. Goý ol ile ýagşylyk etmegiň özüňe peýdasynyň ýokdugyny bilsin, gözi ýetirsin şoňa. Düşdüňmi? Eýran? Bulaň bu ýerde näme işi bar? Jenap Ardan soramaga gelipdirler, jenap. Salowmaleýkim. Men Salih Demir, Ardaň Enedil mollumi? Bulam Aly. Ardaň jan ýaly dosty. Aly bilen-ä tanyşypdyk. Ýöne o meň oglumyň jan ýaly dosty dälmikä diýýän. Ol oglumyň dosty bolup bilmez. Men Ardany gaty alada edýän. Ardanyň ýagdaýy gowy. Alada edip oturma. Mekdebe haçan bararka? Indi gaýdyp şol mekdebe aýagynam tekme. Näme? Eşitdiň dämi? Ony başga bir mekdebe geçirjek. Beýtmek gerek däl ahyry. Eger gerek bolsa men Arda goşmaça sapak geçip biljek. Şeýtse ol ähli sapaklaryna ýetişer. Şeýlemi? Aýratyn sapak berjek diýsene. Seň pul gazanasyň gelýärmi? Eger men razy bolmasam näme? Ardany synpdan geçirjek dämi? Kemal, Salyh molla beýle diýjek bolmady. Sen goşulmaýa diýdim. Meň oglumy özüňize meňzedip bilmersiňiz. Ol atasy ýaly il üçin gurban bolmaz. Çünki biz aýratyn adamlar. Arda hiç haçan size goşulmaz. Beýle isleýän bolsaňyz sizem baýaň. Soň Ardanyň derejesindäki adamlar bilen bilelikde oturmaga hukuk gazanarsyňyz. Ýene on ýyldan Arda beýik wezipelerde oturan wagty Siz gelip, oň ýakasyndan ýapyşarsyňyz. Men bolsa muňa ýol berjek däl. Dogry aýdýaňyz. Size hiç kim kömek etmedi gerek? Siz mydama bir özüňiz jan etdiňiz. Hawa, hut şeýle. Ýöne men siziň bilen eňekleşip oturjak däl. Men siz bilen gürleşjegem däl. Bar, daň aýakgaby. Men bir gezek geýdim. Gerek däl. Goý seňki bolsun. Näme ol seň aýagyňy sokan aýakgabyňy ýere öýdýäňmi? Muny bolsa enem bişirdi. Ardy üçin. Arda bu kökeler gowy görüp iýdi. Kemal? Kemal? Näme boldy? Ýok, hiç zat bolanok. Bir paýlanan bäş, goşmak, üç paýlanan bäş, deňdir, dört paýlanan bäş. Droplary goşmak üçin maýdalawjylar deň bolmaly. Aly, tur ýeriňden! Geliň, mugallym! Bagyşlaň, mugallym. Aly, çelebi barmyka? Bärde, mugallym. Bolýa, ýör yzyma düş. Sapagyňyzy böleni üçin bagyşlaň. Minnetdar. Hawa, oturyň çagalar. Kitaplaryňyzyň kyrkynjy sahypasyny açyň. Hany, gelibakaly, Aly Çelebi. Sen näme, beýle menden gorkýaňmy? Näme, men şeýle erbetmi? Ýok, mollum.

Sen ussat ylgawçy bolup bilersiň, Aly. Biz saňa gaty ynanýas. Men-ä başda ynanamokdymam welin, Salyh mollum meni yrdy. Oň kömegi bilen ine şu karara gelnendi. Beýdemem, müdir, bu Alyň ukybyna bagly ahyryn. Näme, indi bu zatlar meňkimi? Hawa. Çynyňyzmy? Bu aýakgap, bu geýim meňkimi? Hawa, Aly. Biz senden ýeke zada garaşýas. Sen köp taýynlyk görmeli borsuň. Sen eliňden geleni etseň biziň üçin bolany. Mekdepde birinji bolşuň ýaly welaýatymyzda-da birinji bolarsyň enşalla. Bize dogry düşün. Sen diňe eliňden geleni etseň bolýa. Bize şolam bolýa. Biz seni hökman gollarys. Bi geýimlere ep-esli pul berendir. Senden hökman baýraklaryna garaşýas. Sag boluň. Maňa ynananyňyz üçin sag boluň. Biz saňa ynanýas, Aly. Sen eliňden gelenini gaýgyrma. Gujur-gaýrat bizden, üstünlik bolsa Alladan. Soňam biz mäni ýatdan çykaraýmagyn. Arza bilen bile ýazmalydyňyz, ýadyňdamy? Bolýar, mollum. Söz berýän, mollum. Aly, men ynanyp bilemok. Bu aýakgap hakyky däl bolaýmasyn? Menä başda ynanmadym Leýli. Ýöne seret, çyn. Allajan, saňa ýüzde müň şükür edýän, oglum, balam. Hany geýip gör-de onda. Ýok, bolmaz. Bäsleşikde geýjek. O näme üçin? Geýäýsem kirlär. Soň näme edeýin? Geýmejek bolsaň bulary näme üçin aldyň, Aly? Aýtdym-a, Leýli, diňe bäsleşikde geýjek. Meň häzir işim bar. Men gitmeli. O nähili işiň bar oglum? Salih molluma söz beripdim. Ardaň ýanyna gitmeli, kömek etmeli. Eje, çynyňy aýdýaň dälmi? Aly hökman men soramaga gelen bolmaly. Aly hökman alada galandyr. Soramaga gelendir, eje. Oglum, seni soramaga hiç kim gelmedi diýdig-ä. Näme üçin bize ynanaňok? Kaka, Aly meniň jan-ýal dostum ahyry. O meni soramaga gelen bolmaly. Näme üçin gelmedikä? Seni soramaga gelmedi. Diýmek, ol seniň jan-ýal dostuň däl ekeni. Sen bir zat sorap doýlan otymy? Geç ýat! Ýok, meň ýatasym gelenok. Men oňat boldum, lukmanam aýtdy-a. Eşitdim. Indi daşarygam çyksam bolýa. Daşaryk çykasym gelýä. Eşitýäňmi, kaka? Arda, sen näme meni diňläňok? Oglum! Arda, gel bärik! Bärik gelýän, Arda! Arda men saňa diýýän. Ali! Arda! Ali! Sen geljeň bilýädim. Arda saňa bärik gel diýýän. Ýör gaç Ali. Arda saňa bärik gel diýýän. Arda! Arda! Arda! Arda! Arda! Oglum, köne küşli zatdan ba bolsa aýdyber, näme bolsa-da alýan. Agam, sen näme samraýaň? Beýle köne zat ýok. Sen bu ýere nädip girdiň? Aýryl öňden! Aýryl diýýän! Eliňi aýryl! Gaty şok bol! Aýryl! Agam ýör, daşary çykaly. Oglum birden nirä ýitirim holaýtk-a? Şu penjegi maňa ber! Şu penjegi maňa ber! Bar-how agam, ýok bol diýýän saňa şu taýdan! Bar göwnüňi çek şu taýdan! Ýör ýagşy, daşary çykaly. Arda! Arda! Ýör ýagşy, daşary çykaly, ýör! Arda diýýän men saňa! Boldy gitdiler. Bizi daşardan gözleýärler. Nätdiň? Gowy bolduňmy? Hawa-la, bir hepde geçdi, oňat boldum. Gül ýaly, okuwa näme üçin geleňok? Kakam iberenok. Mekdepden çykarjak diýýä. Meň pikirimçe, edip bilmäýmese, Salyh molla muňa ýol bermez. Çynyňmy? Salyh molla meni beýle gowy görýär diýsene. Hawa. Seni barymyzam gowy görýäs. Meni Salyh mollam iberdi. Arda bilen düzmäňizi ýazyp diýiniň diýdi. Çynyňmy? Meni ýatdan çykarmandyr-da onda? Elbetde. Aýdyp otyryn-a. Men seň ýanyňa düzme ýazmaga geldim. Salyh molla meni ýatdan çykarmandyr. Bol onda, okap başlaly. Arda jan. Dostuňa hödür-kerem etjek dälmi? Eje, sag bol, eje. Bolýa onda, işdäňiz açyk bolsun. Süýjek eken. Ejemiň eli süýjüdir. Ejeň giren mahal gaty gorkdum. Senem gorkduň gerek? Olar gör nähili gowy dost boldular. Ýaňam olaň hersi bu başga dünýäň adamlary ýalydylar. Her çaga dogulanda tebigylygyla dogulýar, ýagny ýaňy dogulan bala päkdir, tämizdir. Çagalaň şo päkligini gorap saklamak ululaň dynuwsyz aladalary bilen amala aşýar. Bu nähili beýle bolýar? Çagalar heniz kiçilikden manyly sözleri däl-de, ata-enesinden alan görellelerini aňyna ýazýarlar. Olar bozulmaýarmy? Bozulmagy gaty kyndyr, gitdigiçe galňaýa. Onda nikaby galňan ýüreklere kinniwanja wyždanlaň sesi täsir edermikä? Alla bilýä. Eger seň aýdyşyň ýaly boljak bolsa, bulara kynçylyk garaşýa. Näme üçin? Ençe ýyllyk nikaby sähel ýel bilen ýykyp bolarmy?

Ine, arzyly günim ýetip geldi. Birnäçe hepdeläp taýýarlyk gördüňiz. Häzir düzmeleňizi okap berersiňiz. Kimiň birinji okasy gelýär? Aly? Näme, mollum? Sen näme, taýyn dämi? Taýyn, mollum. Arza bilen ýazdyň dämi? Hawa, mollum. Bolýar onda. Hany okap başla. Düzmäň ady ýagşylyk. Ähli adamlar birek-biregi söýmeli. Çünki Alla barlyk hamyryny söýgi hamyrmaýasy bilen ýugrurypdyr. Hamyr bilen hamyrmaýanyň tapyşmagy üçin hökman zähmet çekilmeli. Kämahallar öňümizden her hili kynçylyklar çykyp biler. Kyngyna duçar bolsagam, ýene-de birek-biregi çyn ýürekden söýmeli. Şeýle agyr pursatlar adamy ejizletmegem ahmal. Käbir pursatlarda bolsa, söýýänimiz bilenem aýrylyşmaly bolmagymyz ahmal. Keseller, kynçylyklar biziň ýolumyza böwet bolup biler. Aç galyp bileris, suwsuz galyp bileris, ýa bolmasa, eşretli durmuşda ýaşap, Özgeleň aladasyny etmeýänem bolup biler. Ine şu iki dürli ýagdaýy birleşdirjek, adamy geň-e naýy diýarlara ulaşdyrjak köpri gerek dälmidir? Söýgi bilen örülen, gurlan köprüler gerek. Şeýle söýgi köprüsi bilen bir-birlerini tapanlar özleri üçin iň gymmatly zadyň nämedigine düşünip galarlar. Özgäniň dertlerine derman bolmagy, mätäçlere kömek etmegi, ýykylany turuzmalygyny adam şonda düşünip galýar. Has möhümi bolsa, şeýle söýgi köprülerine tapyşanymyzda biz ýene bir zada göz ýetirýäs. Kynçylyklar paýlaşdygymyzça azalýan ekeni. Söýgüler bolsa paýlaşdygymyzça köpeljek ekeni. Şeýle paýlaşygy amala aşyranlara bolsa Alla alkyş aýdýandyr. Iň gowy ýerlerini Arda ýazdy. Söýgini sen bize gaty oňat düşündirdiň Aly. Enşalla bäsleşikde de şeýle gowy çykyş edermkäň diýýän. Enejan ýagdaýlaň gowumy? Agyrýan ýeriň barmy? Ýagdaýym gowy gyzym. Dynjym alaýyn. Soň hasam oňat bolaryn men.

Näme boldy? Bäsleşik şu gün gerek? Şu günmi? Hawa. Gatnaşyp bileňokmy indi? Nädip gatnaşaýyn? Aýakgabymy, geýimlerimi satdym. Bu geýimlerim bilenem meni bäsleşige gatnaşdyrmazlar. Başga bir alajy ýokmyka? Ýok. Men utanjymdan ýaňa o ýere barybam bilmen. Aly, gel ikimiz bileg edeli. Bileg edeli. Belkäm, bilegimiz kabul bolar. Nähili görýäň? Bilmedim. Bolla, keýwan, gijä galýas-a, bolla! Kemal. Ardaň nahara gidesi gelenok. O näme üçin? Biz-ä ol sagally diýip çagalaň etjek bolýas, oň bolsa peňine-de däl. Ony-ä kellesi işlänok-ka. Bir hili içerik gidesim gelenok. Gitmeli diýdimmi? Gidäýmeli. Düşdüňmi? Ýör, oglum. Size kim gerek? Oglum Kemal. Näme, meni tanamadyňmy? Ýok, tanamadym. Dur onda, saňa ýatladaýyn. Siziň ilkinji fabrigiňiz. Hä, hawa. Kakamyň ilkinji fabrygy. Kiçi hem bolsa, bize esli girdeji getiripdi. Men kakam bilen bir işleşdim. Maňa ussa diýerdiler. Belkäm ýadyňa düşýändir. Sen şonda ogluň ýaşyndanam kiçidiň. Hawa, ýadyma düşjek bolýar. Men Faruk agaň patasyna-da görnüp bilmedim. Yz ýarasyn. Soň agtygy keselläpdir diýip eşitdim. Bir okda iki towşan awlaýyn diýip gelip oturyşym. Şeýlemi? Ýöne biz gidip barýadyk-da. Dogry welin, Kemal, men bir zada düşünip bilemmok. O nädip Halyma daýza bar ýerinde bu çaga kesel tapýa? Halyma hanym diýýäňizmi? Wah, sen mendenem ozdurjak-da, oglum. Adam nädip özüni emdiren enekesini ýatdan çykaryp bilýä? Meni emdiren enekesini? Hawa, çalaja ýadyma düşýä. Ýadyňa düşmese bolmaz-a, oglum. Ýadyňa düşýämi, köşk ot alypdy. Sen bolsa içinde galypdyň. Halyma hanym bolsa seni halas edipdi. Oň ýüzi ýanan bolmaly. Soň bir zad-a bolup, ol bizden has uzaklara gitdi. Ol häzir iki agtygy bile ýaşaýarmyş. Görgüli gününi zordan aýlaýarmyş. Faruk aga-da oňa kömek edýämiş diýip-ä eşidipdim. Eý Hudaý, müdir gelýär. Goýberiň meni. Sen entek geýimleriňem geýmänsiň-ä? Neme, mollum? Men Çelebi, Bolany, Çelebi, sen henizem geýinmändiňmi? Seret, men seň üçin tagt tutdum. Bol, basym geýin. Bol. Bol, basymrak. Bol, men näme, ol. Eneke! Sen näme, gatnaşjak dälmi? Ýok, beýle däl. Näme? Ýa gorkýaňmy? Duruň hanym, oglum, gyssam alyň ony. Oň elbetde bir sebäbi bardyr. Hany aýt bakaly, Aly, näme boldy? Dogryny aýtmaly gerek mollum. Diňe dogry sözleýänler utýandyrlar Aly. Mollum men siziň maňa beren aýakgabyňyzy hem-de geýimleňňizi satdym. Näme? Sen nädip beýdip bildiň Aly? Mekdebiň puluny nädip iýip bildiň? Müdir oglum, balama kä ýemäň. Ol neresse, mätäç hem-de ýetim. Sen näme diýjek bolsaň, maňa diý. Daýza, seň ogluň näme edenini bilýäňmi? Men hiç ynanyp bilemok. Oglum! Oglum, näme üçin beýtdiň? Näme üçin? Halim eje. Sen meň Halim ejemerik? Men uly akmaklyk edipdirin. Henizem edýän bolmam mümkin. Seni ýatdan çykarypdyryn. Seni ýadymdan çykarypdyryn. Belkem, şol pajygaly wakany unutjak bolup, senem undandyryn. Ýöne, ine gör, ýene, ýene ikimiz bile tapyşdyk. Görýäňmi? Men senden ötünç soraýan. Dogry, iş, alada, bularam derwaýys zatlar welin, Sen meň üçin öz janyňdan hem geçipdiň. Özüň şol odaklap, meni halas etdiň. Senem kakam ýaly rehimdar ekeniň. Ýöne men bolsa kakama meňzemändir. Mundan beýläk men Men beýle naýynsaplyk edip bilmen. Halynyje, senden ötünç soraýan. Meni bagyşla, eje jan. Meni bagyşla. Men senden ötünç soraýan. Meni bagyşla. Beýdime, oglum, beýdime. Beýdime, janym. Men seni ýatdan çykarypdyryn, Halymeje. Men senden razylyk almasam bolmaz. Menden näme sorasaň sora. Beýle bolsa bir jübüt aýakgap gerek maňa, başga hiç zat gerek däl. Aly, iň güýçlüsi sensiň! Arkaýyn bol, arkaňda biz bardyrys, arkaýyn bol! Aly, saňa bil baglaýas, biliň berk guşa. Kemal ahyr hakykata göz ýetirdi. Adamlaň arasynda adamlardan bir adam bolmaly. Muňa garamazdan pespäl adam jemgyýetde hergiz sylag-hormata eýedir. Adamyň asly kerem bolany üçin ýürek elbetde hakykatyň mukamyna emrinýär. Ine, ýagşylyk şeýdip şineleýä. Nygmat şükür bilen köpelýä. Paýlaşyp ýaşamak adama elmydama ýaraşyk berýä. Ýeri bu ýolda bäsleşýänler näme? Ýagşylykda bäsleşýänler dalaşgär däldirler. Her bir adama näçe islese ýodajyk bar. Biziňkileriň bolsa. Ýollary açyldy öýdýän. Ýollaryň açykdygy mydama netijede belli bolýar. Diýmek, bu ýol soňuna çenli açyk ekeni. Goý, her wagt açyk bolsun alaýyn. Bolaram, Kemal üçüsini hem bir ýerde okatmagy makul bildi. Birinji boldy. Berekella dostum, berekella. Birinji boldy, birinji, biz ýeňdik. Men size aýtdym-a. Berekella dostum, ýeňdiň.